Salam mähriban ildeşler ýene men Izzatylladil sizleri men Ýalkym TV kanalyndan ýutubda gözleýäňiz. Dostlar bilişiňiz ýaly bul kanalyň owalky wideosynda aýdyp geçendim bu kanalda käbir ýeri gelende Türkmene dessan hem okap bereris diýip. Şonuň üçinem bu günki programmyzy Türkmene dessan bilen başlap gutarýas. Onda bu programmyza başlamazdan öň sizlerden haýyş etýäs ýutuba baryp Ýalkym TV ýazyp we biziň kanalymyza ulaşyp o ýerde bizi subscribe ediň taky biziň bir azamyz bolup bileriňiz ýaly onda wagtyňyzy köp alman programymyza başlaýarys. Aldanan möjek. Bir bar eken bir ýok eken bir aç möjek bar eken. Günleriň birinde bu möjek aw gözläp ýörkä bir guza duş gelýä. Möjek bu guzyny iýjek bolup Eý guzujyk men ýaş haýwanlary iýmerin diýip şert edipdim welin üç günden bäri elime aw düşenok. Indi seni iýmesem boljak däl, diýer. Guzujyk, Aýby ýok, Möjek aga, seniň ýaly bir uly haýwan ölenden, goý, men öleýin, saňa guzyň eti süýji bolýar diýip aýdandyrlar. Ol örän dogrudyr, ýöne meniň etimi duz bilen burç garyp iýseň, has tagamly bolar, diýer. Onda Möjek şu aýdan sözleriňi bir wagtlar bir geçi hem aýdandy. Men onuň sözüne gulak asmadym. Indi men seniň aýdanyňa ynandym. Ýöne sen şol aýdan duz bilen burçyňy tapyp ber, diýer. Guzujyk, duz bilen murç tapyp bererdim welin men şundan öýe gitsem, meni öýde alyp galarlar. Iň gowusy men şu ýerde duraýyn, duz bilen murçy seň özüň tapyp gel diýär. Möjek, Bolýar men häzir tapyp gelerin diýip ylgap gidýär. Möjek gidensoň guzujyk hem gaçyp gidenmiş. Bir wagtdan soň möjek gelip görse, guzy ýok diýär. Möjek aldandygyny bilip, Gördüň-ä bir guzy, etin iýdi süňkün gazy. Nämä gerek burç duzy, çorsyrap barýaňmy waharman diýip, başyny aşak salyp, seňkildäp gidiberenmiş. Şol barşyna öňünden bir geçi çykanmyş. Möjek geçä bakyp, Men seni iýmäge geldim diýýär. Onda geçi, Aýby ýok Möjek aga, ýöne sen örän ajygansyň, bir meni iýeniň bilen doýmarsyň. Şo depäniň aňyrsynda iki sany owlajygam otlap ýör, goý üçimizi hem iý-de bir doý diýýär. Möjek Han onda ýör gideýli diýer. Geçi gidenimiz-ä ýagşy, ýöne ikimiz bile gitsek, olar seni görüp gaçarlar, sen bu ýerde dur, özüm olary alyp geleýin diýer. Möjek hem muňa ynanýar. Geçi bolsa depäniň üstünden aňryk aşyp, oba tarap gaçýar. Möjek geçä şunça garaşsa-da, ondan habar bolmaýar. Birnäçe wagtdan soň möjek aldandygyny bilip, öz-özüne, Gördüň-ä bir geçi, etin yda gaçy, nämä gerekdi üçi, çarwadar bolýamyň wah arman diýip, ýene gidiberýär. Barşyna öňünden bir goýun çykýar. Möjek oňa bakyp, Goýun, men seni iýmäge geldim diýär. Goýun, Iýseň-ä örän gowy, möjek aga. Men çölde haram ölenimden seniň ýaly güýçli haýwana horş bolanyma, Begenýärin. Ýöne meniň oňat bir oýnum bar, men saňa şol oýny edip bereýin, onsoň iýiberersiň, diýýär. Möjek onuň ýaly oýnuň bolsa, hany göreýli diýip dyzyna düşüp ýatýar. Goýun tarp-tarp edip öýläk-böýläk bökjeklýär. Şol barşyna hem depeden aşyp, oba tarap gaçyberýär. Möjek köp gözleşip, özüniň aldandygyny bilip. Gördüň-ä bir goýun, etinden iý-de doýun! Nämä gerekdi oýun, oýunjy bolýarmyň wah arman diýip, ýene seňkildäp gidiberýär. Şol barşyna öňünden bir at çykýar. Möjek ata bakyp, Men seni iýmäge geldim diýär. At, Eger möjekligiň çyn bolýan bolsa, meni iýmäge hakyň ýokdur diýär. Onda möjek näme üçin diýip soraýar. At, Mende möjekleriň patyşasyndan hemmäňze buýruk haty bar. Ol hatda möjekler meni iýmekden gadagan edilip ýazylan diýär. Möjek, At dogan men gaty açdyryn, her zatda bolsa şol haty bir göreýin diýýär. At ol meniň artky aýagymyň topugynda berk edilendir diýip möjege sol aýagyny görkezýär. Şol wagt möjek atyň artky aýagyna eňilýär welin at ýagşyja çemine salyp goşa toýnagy bilen möjegiň maňlaýyna depýär. Möjegiň iki gözi patlap çykýar. Möjek şol ýatyşyna şöýle diýenmiş, Gördüň-ä bir at, etin iý-de ýanynda ýat. Mollamydyň, muftymydyň, nä janyňa gerek hat? Eý-waý gözüm, waý gözüm, ilaýta-da çep gözüm diýip, özünden gidip galýar. Bu dessandan her kim bir dürli netije çykarýar. Şonuň üçinem munuň netijesini adamlaryň özüne goýýarys. Umyt etýärin sizlere gyzykly tamam bolan bolsa diýip. Dostlar taý ýene gelejek wideo çenli hemmeleriňizi Gudratly Güýçli Allatagala tabşyrýaryn. Nirde bolsaňyz hoş sag aman ýaşaň Alla ýaryňyz bolsun.